welcome to captain sabc livhu online tv ṋamusi ro vha farela bayo ya musidzana ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo musidzana ane u khou dzinginya venḓa ḽoṱhe na shango ḽoṱhe nga vhuphara musidzana uyu ndi musidzana c musidzana o bebwaho miṅwahani ya vhogidi ḓaṱahe fumalo raru 1983 nga dzi 1 dza ṅwedzi wa vhunaini musidzana uyu ri tshi khou amba zwa zwino uri u ḓirwa khana nga u ḓifara hawe sa izwi o no vha na miṅwaha i paḓaho 38 na ṅwana a si na hafha ri khou amba nga ha ṅwana wa muṱahabvu vho david elias mudau khathihi na mufumakadzi wa vhaṋe vhane vha vha vho dzheni thidziambi bulasi gobo vhe vha ri sia miṅwahani ya vhogidi ḓa ṱahe fuṱahe Musidzana uyu ane ra khou amba nga haye ndi musidzana ane a huna na muimbi na muthihi wa ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ane a khou vhambedzwa nae nga nḓila ine a khou ḓisa entertainment ngayo. Hafha ri khou amba ho katelwa vhathu vha ngaho vho Munaḓa, Sho Madjozi, Benny Mainganye, Makhadzi na vhaṅwe vhanzhi u khou tou vha lwa tou bubudza. Ri khou amba nga ha musidzana ane ho vha ene kha dzhango ḽoṱhe ḽa Afrika u zwi wana a tshi khou kona u amba na muimbi a ḓivheo nga maanḓa wa ḽa Amerika Beyonce a tshi khou shumisa Facebook kha inbox. Musidzana uyu ane ra khou amba nga haye uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha u khou yo vhidza Beyonce a ḓa a phefoma nae phanḓa ha spa tsha Nzhelele Biaba. Musidzana ane ra khou amba nga hae ri nga vha ri tshi khou amba nga ha nnyi nga nnḓa ha muṅwe ene muthihi fhedzi a funeswaho nga maanḓa shangoni ḽa China kha ḓorobo vha i vhidzaho Hong Kong. Vha tshi tou dzhena ḓoroboni ya Hong Kong mavhengele oṱhe a zwiḽiwa vha vha vha tshi khou tamba nyimbo dzawe.

Ri khou amba nga ha musidzana muthihi fhedzi ane a ḓivhea nga maanḓa mashangoni a Afrika, shangoni ḽi ngaho ḽa Russia, Egypt, Madagascar, Poland, Germany khathihi na Turkey. Ene musidzana we muphuresidenthe wa kale wa ḽa Amerika Vho Barack Obama vho vhonala kha puḽeini musi vha tshi khou vhona music video wawe vha tshi khou tou fa nga maseo vho takala vha tshi ri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha tama u mithana na musidzana uyu ri khou amba nga ha musidzana ane musi vho muramba hu na gigi u ri hana probleme arali saundu ya khatha maiki na tshipikara kha zwi vhe zwi khou shuma ndi ḓo isa mushumo phanḓa

hangei ni san francisco na lidza luimbo ulo hupfi vhaṋameli vha ni reitha zwavhuḓi nahone na thipo vha ni fha nzhi u fhira ha musi no vha lidzela nyimbo dza vho lil wayne ojs justin bieber rick rose maria carey na vhaṅwe vhanzhi Ri khou amba nga ha musidzana ane musi vho fara bada ya N1 vha tshi tou fhira thanele iḽa vha khou dzhia tshanḓa tshavho tsha right vha vha vho livha nzhelele ha mandiwana vha ṱanganedzwa nga dzinḓu nnzhi dzo toadzaho zwavhuḓi arali vha tshi khou ṱoḓa dovha hafhu vha fhirela kha ḓorobo ine a i funa nga maanḓa ḓorobo ya ṱhoho ya nḓou ine ra khou ripota ri khayo. Moḽo une a u funa nahone hune nyimbo dzawe dza lidzeswa hone ndi Thavhani Moḽo, vhengeleni ḽi ngaho Roots, Pick n Pay na Vodashopo ya tsini na Capitec. Musi vha ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou, huṅwe hune ramuzika uyu a u funa nga maanḓa, N ramuzika muthihi fhedzi. ane a khou dzinginya Venḓa ḽoṱhe, Hilda M, M for Mermaid, Hilda wa ha Mudau, a tshi amba uri u ḓifunela tieni a tieni a tshi tou ri tshimbili tshimbili nyana a dzhena mahovhohovho musi a mahovhohovho Uri ndi hone hune a pfa hone muya wawe wo vhofholowa nahone mbilu yawe yo rula u inzhoya mupo wa Venḓa nahone a tshi bva mahovhohovho tshisevho tshine a tshi funa musi a tshi khou ya lunch yawe Hilda M M for mermaid wa Hamdao u ḓifunela ṋama ya mbudzi yo gotshiwaho bacon salsa na muroho wa maṱari Hilda M. M for Mermaid wa ha Mudau, ṋama ya nguluvhe uri ha ṱoḓi no i vhona. Hedzi ndi dziṅwe dza dzi performance dze Hilda M. M for Mermaid wa ha Mudau, the one and only ene ramuzika a ḓivheaho shango ḽoṱhe nga vhuphara a vha a tshi khou perform